Ki te whei ao, ki te ao mārama. Auau wana te whakaeke a te tini ki te marae o Tapuwaekura ki te tangi atu ki a Tā Toby Curtis. Ki Tūrangawaewae marae nā iwi o te motu whakaeke ai e toru tau i muri mai te hikina o te koroneihana. He kawe mai i ngā mate nō runga i ngā waka, i ngā, i ngā iwi, ki mua ki te aroaro o Kīngi Tuheitia.
Ā, ko Pānia Tyson Nathan kua tohua ki te whare hautoa kaipakihi o Aotearoa.
Wahine kua hongihongi haere i ngā, i ngā Perehiteni o Amerika, ā, i te Kuīni o Ingarangi, engari he wahine Māori.
E te nākau iti, e te nākau pono, rarau mai ki te ao mārama. Kua rere a Roy Mata, kua rere a Hūpē mō tā Toby Curtis nō Te Arawa i huri ki tua o Paerau i te Rāapa. E rua nā pō ia e takoto tīraha ana ki te kāina i mua i tana whai wāhi ki te marae o Tapuwaekura, kia mihia, kia tangihia ia e te marea. Hai whakawhānui atu i nā whakamārama o te tangihanga me nā whakaritenga i kōrero mātau ki te māngai o te whānau i kō ake nei ki a Piki Thomas.
Ana, kua tae mai te, ahakoa ngā whakawhiu o Tāwhiri-mātea i tēnei ata, kua tae mai te tini ngerongero ki te tuku roimata, ki te tuku mihi ki tō tātou nei rangatira a Toby. Kei roto i ēnei whakaaro, ana, kua tau te wairua te whānau i tēnei wā, kua hoki mai ia ki tōna ūkaipō. Nō reira, ko wai mā i eke atu ki te marae o Tapuwaekura ki te tuku mihi aroha i tēnei rangi?
Ā, tūtahi ake rea kua tae mai te whānau, ā, te iwi, ā, ngā iwi o Ngāti Rongomai, Ngāti Pikiao, otirā ia ngā iwi o te hau kāinga nei. Ā, kia wātea ai ngā rangi e whai ake, e whai ake nei mō ngā iwi e haere tonu mai ana. Nō reira, i roto i ngēnō ngā, ngā whakēkinga i tēnei rā tonu, ā, āe, tika rā te kōrero, Ngāti Rongomai, Ngāti Pikiao, ā, i tēnei ahiahi tonu kai te whakaeke tonu mai ngā minita, a ngā tāngata nō roto mai o Ngāti Kahununu, ngā tama tawhito o Hato Pētara, ahakoa ngā whakawhiua a Te Ururoa e pā ana ki a Tīpene i tēnei wā tonu, ana, he te nuinga nō Hato Pētara tonu, otirā ia ngā pirihimana, ngā tari kāwanatanga anō hoki. Nō reira, koinei te āhua o ngā ope e whakaekina i tēnei ata. Umm, kāre e kore, he wiki taumaha rawa tēnei mā Te Arawa, otirā mā, mā koutou ko tō whānau piki, kai te pēhea koutou? Oh, kāre kore, kai te, ah, kai te aro mātou ki te kaupapa nui, ah, i tēnei wā, mātou te whānau, te iwi, te hap, ngā hapū anō hoki, ki te tuku atu tō tātou nei rangatira, ah, i tēnei wā tonu, ah, kia manaaki ngā manuiri, ngā ope e whakaheke nei, Ā, whai muri iho rā, ka, ka huri te titiro ki a mātou anō me ngā, me ngā taumahatanga, ngā whāruarua kua waihotia e tō tātou nei Pāpā. E rua rā ki muri ka pōhia ake ai a Tā Toby, i tau hoki i te whānau, tae hoki nei ki tēnei rangi e hari ai tōna tūpāpaku ki te marae. Kua hiki wairua te whānau i ēnā whakaritenga? Āe, kua whai wāhi te whānau tonu ki te kōrero ki a rātou anō, ki te tuku ngā, ngā mihi, ngā roimata, ā, ki a tātou i roto i tō rātou ake kāinga, i roto i ngā rangi e rua. Nō reira, he, he wāhi motuhake tēnei i mua i te tukunga o tō tātou nei pāpā ki te iwi whānui tonu. Nō reira, he wāhanga motuhake, he, he wāhanga, ā, nui tēnei, ā, mō te iwi, ā, mō te whānau tonu. Puare mai ana te waharoa o Tūrangawaewae marae ki ngā iwi o te motu i te rā nei mō te wā tuatahi i ngā tau e toru. Hai kawe i ngā mate o te rā, o te wiki, o te marama o nā tau nei. Ā, e ai ki tēnei pūrongo nā Tumamao Harawira, he wā kua roa e tāria ana e te motu, e te iwi kāinga anō hoki.
Pāorooro ana te tangi mapu o ngā iwi ki runga i te marae o te motu.
Ko te kawe mate he whakanui i ngā mate kei roto i a mātou, otirā te kawe mai i te wairua, i te maharatanga, i ngā kare ā-roto pai, e tutuki ai te wahanga ki te tangi ki ō tātou mate. Ko te tau 2020 te wā whakamutunga i huia mai te iwi Māori kia kotahi ki Turangawaewae. E ai ki a Praone Gloyne kua roa ngā iwi o te motu e noho tauwehe nei, nā ngā pānga o te Kowheori 19. He kawe mai i ngā mate nō runga i ngā waka, i ngā iwi. Ki mua ki te aroaro o Kīngi Tūheitia, ki tōna marae ki Tūrangawaewae, hei tangi māna, hei tangi hoki mā ngā iwi o te motu. I roto anō hoki i te kawe mate, ko te whakapūmau anō hoki i te kotahitanga ki roto i te Kīngitanga. Inā te mātatoru o ngā rangatira Māori kua mate i ngā marama tekau mā rua kua mahue ki muri. Ko te kuia o Ngāi Tūhoe, Kuani Tuatua Black tētahi. Mō te kaumātua nei, mō Tūkorehuāka, I waha ake i ngā mate o Mātaatua, he whakamaumahara i a ia, i ana hononga atu ki a Tainui waka hoki. Ko te raruraru nō i hoki mai te ani rā ka noho hoki mai ki Morins wheo rā ako ai nā mea o Ngāti Hauā. Ko rāua e kī rā, kei te nama a Ngāti Hauā ki a mātou. Ka kau ani hoki mai ki te kāinga pīki noa kē ka hoki mai. Ēnei o tātou kauae hononga whakapapa hei whārikina i ō tātou mate. Hāunga rā, ko te tikanga o te kawe i ngā mate o te tau ki runga o Tūrangawaewae, he wā hoki tēnei e wātea ai te pae kōrero ki ngā pūkōrero e pihi ake ana ai.
Ā, ko taku waha i ngā mihi a mātou, a ngā tamariki, a ngā rangatahi o te iwi, ā, ki ō mātou pakeke, ā, ki ō mātou kaumātua e whakaae nei kia tū mātou hei waha mō te iwi ki runga ki tēnei kaupapa mutunga kē mai o te hirahira. Tumamao Harawira, Te Ao Mārama. Kei tua ake tonu nā Whakatairanga, ko Pānia Tyson Nathan kua tohua ki te whare hautoa kaipakihi o Aotearoa. Hoki mai anō. E rua tekau mā rua tau te pakeke o Rohan O'Neill Stephens, ko ia tētahi ona kaitono rangatahi rawa e rapu tūranga koromatua ana i nā kōwhiringa pōti kaunihera rohe o te motu i tēnei tau. Hai tā te uri o Ngāti Apakura, ko tētahi o āna kaupapa here, ko te whakapakari i ngā honanga a te Kaunihera o Whakatū ki ngā iwi me ngā hapū o te rohe. Hai te tau 2027, ka whakaōpiti katoa ngā kapa haka o te motu ki te tauihu o te waka a Māui i te taenga atu o Te Matatini ki taua wāhi mō te wā tuatahi rawa. Hei tā O'Neill Stephens, mā te whakakaha ake i te mahi tahi a te kaunihera ki ngā hapū me ngā iwi o te rohe, e angitu ai te huihuinga Māori nunui rawa i te ao.
Te Matatini is is a great example of where you know as a city we can benefit massively from having both the mana and just the scale of this event here.

Ko te whare hautoa kaipakihi e whakanui ana i nā tāngata mahi nui ki te rāngai ōhanga, ki te rāngai whakahiato ora o te motu. I tēnei tau, tekau nā tāngata i kōkuhutia ki te whare hautoa, ko tētahi ko Pānia Tyson Nathan o Rongomaiwahine. Kei a Te Kakena Kawiti Bashar tēnei pūrongo.
Nei rā te whakanui i ngā rangatira pākihi huri noa i te motu. Nō te ekenga o Tyson Nathan hei Tumu Whakarae o Tūruhi Māori Aotearoa, kua piki ake tō rātou wāriu i te 130 miriona tāra ki te tahi ira rua piriona. he wahine e mōhiotia ana hei whai mana nui i te ao pākihi. Wahine manaaki i te iti i te rahi, wahine kua hongihongi haere i ngā, i ngā Perehiteni o Amerika, ā, i te Kuini o Ingarangi, te Pirimia o Ingarangi, o hea, o hea, o hea nei. engari he wahine Māori. Ka tīmata i reira, ka mutu atu i reira, nō Te Māhia, nō tō Ngāti Rongomai wahine. She has a motto which is the mana of our organisation is not the profit line, it's the individuals behind it. And that is how she leads.

Ko ētahi o nā kaiwhiwhi i tēnei tohu i mua, ko Paora Mōkena, ko Mavis Mullins, tatū atu ki a Tā Apirana Ngata. She's an incredibly hard working person whose service to our people is without peer. That could be an individual, a family business. She's helped our national networks. You couldn't get a more deserving recipient than Pania Tyson-Nathan. I am honoured to be with her.

Go to war with what you've got. And that's exactly what we've done. Ka mau tonu tōna ingoa ki te Whare Pākihi o Aotearoa, ka waiho hei tauira mā ngā whakatipuranga kei te heke mai. Te kakenga Kawiti Bashara, Te Ao Mārama.
Konei atu i te kotahi rau tau te mīhana o Tāmaki Makaurau e tautāwhi ana i te hunga e noho pōkaikaha ana. Engari i tēnei wiki i kitea ai nā Kawena pūrongo i tēnei wiki mō tētahi take kē atu i tana toa hanga ki te tohu kairangi o ngā tohu hanga whare a te Kaunihera. Nā te Kamupene Whakahoahoa Stevens Lawson te whare Homeground on Hobson i whakahoahoa. He whaitua e 82 te nui ki te pokapū o Tāmaki Makaurau. Neke atu i te 15 tau tēnei kaupapa e whakatinanahia ana, kai roto hoki i te whare, He whare tākuta, he kīhini, he wāhi kai, he wāhi whakapakari tinana, he wāhi whakaako hoki i nā kainoho.
One of the wonderful things about this building is that there is a whole range of services that are happening here as you've described. So this is one of 80 apartments that are permanent, so people can stay here for the rest of their life if that's right for them.

Kai te whakarite te kapa mamaku mō te tukina ki ngā Wallaroos o Ahitereiria hai tēnei Rāhoroi ki Ōtautahi. Ko tēnei tā rātou tukina nui tuatahi ki tētahi kapa nō tāwāhi, nō tā rātou haerenga ki Ūropi i tērā tau. Engari hai tā te kaitākaro mamaku kua whara hai tā Stacey Fluhler, he nui ā rātou akoranga i ngā tau kua hipa, nō reira, he rautaki hou tā rātou kia taumata ikeike ai te kapa.

Ko te kapa matua o Pātea Warriors i tākaro i tā rātou tukina rīki tuatahi o te whakataetae rīki o Taranaki i roto ina tau 25 i te tukina ki a West Suburbs Tigers i te mutunga wiki nei. He tukina mate ururoa tēnei i mua i nā whiringa whāiti, nā reira, i eke tawhiti ai te korou o nā kaitākaro me ō rātou kaitautoko, i tae atu hoki i tō mātou karere a Muriwai Hei ki te kōrero ki ētahi o nā mema. Neke atu i te 25 tau te kapa Pātea Warriors e ngaro atu ana i te papa tākoro rīki.
You better watch out, you could have a big bomb coming your way. He rā nui tēnei mō mātou, he rā whakairaira. Āe tika ai ō kōrero, 25, 27 pea ngā tau kua taha ake nei mō tātou kia uru atu ai i roto i tēnei whakataetae ā-rohe. Nō reira, e tino rā nui tēnei mō mātou. Te painga māku ki te atu-a-i o mātou nei taiohi i huri nei i to tātou nei whīra i te rangi nei, nau mātakitaki ai i o rātou nei mātua kēkē, o rātou nei pāpā e tākaro ana. Umm. I te mea kua roa, kua roa te wā, mai te wā i tākaro rīki tuatahi mātou i tēnei whakataetae, inua ko tērā pea te mea tuatahi, umm, katahi ko te rere o ngā piropiro i runga anō i te mea, Kei te tākaro i te kāinga, i te āhua rere ngā piropiro i tēnei rā. Kua rō nei te wā e ngaro nei te karapu nā runga i te nekeneke haere o ngā whānau mai i te hapori. I whakaorangia anō ai te karapu Pātea Warriors e Tere Diamond kia whakatenatena i ngā reanga katoa ki te rīki, kia hou anō ai he toi oranga hou hoki te hapori. In 2018, my wife and I moved back here to Pāria, and they didn't have a league club. Well, a, I come from a very strong league hold family, so

Ko te aronga matua ko te hapori. Ā, ko te mea nui hei hanga tētehi tuapapa, tētehi arameki mō tō tātou nei taiohi. Kia tae e rātou ki te kite i te taumata, engari kia waka o nāi i te hiahia i roto i a rātou kia tae e rātou ki te piki ki taumata kē. Ā, mihi nui hoki ki te ki te hapori i puta mai ki te tautoko, te mea i te mutunga iho i pau te hau o te kapa, heoi, nā ō rātou kupu akiaki i kawea mātou. ki te rārangi whakamutunga. Ā, ko te kapa Pātea Warriors i eke panuku hoki. Ko ngā tatauranga whakamutunga, e 40 ki te 20. Harikoa te hāpori i ā mātou mahi, ko te hāpori te mea matua o tō mātou kapa, ko te rīki te tuarua. Hei ēnei rangi okioki he tākaro anō i te wā kāinga mā Pātea. He tukinga whiringa whāiti ki a Marist Dragons. Muriwai Hei te ao mārama.
Ki te poi whana, ka tū nā Whirina Whāiti o Te Whakataetae Ipu Chatham 2022 ki Tāmaki Makaurau hei ēnei rā whakanā. Ki reira, whakaatu ai te kounga o te whakataetae poiwhana i tēnei whenua. I kōrero a Te Ao Mārama ki tētahi o nā kapa ka eke ki te whiringa whāiti, kia Eastern Suburbs AFC, i mua i tā rātau tukinga nui. Kai tō mātau karere o Te Rito, kai a Michael Cugley tēnei pūrongo.
Ko te ipu Tedim tērā e whakaatu an i te taumata tiketike o ngā tīma poiwhana kai Aotearoa nei. Ā, hei tēnei mutunga wiki, ka tū ngā karapu e rua ki te mura o te ahi, rae ki te rae ki te whakatau ake ko wai ka eke ki te whiringa toa. Hei tā te kaitākaro o te tīma Eastern Suburbs nō Te Whānau-a-Apanui, hei tā Emmett Connolly, he wā hirahira mōna te eke ki tēnei taumata, o te whakataetae. I mean it's pretty big for us cause the season hasn't been the best but we got something to look forward to now, it's not everyday your team makes the semi final of the Chatham Cup. Ehara i te mea i ngāwari te ara ki te tīma Eastern Suburbs i tēnei tau, nā te mate kōwhiori me ngā wharatanga i kore ai rātou i eke ki te rīki ā-motu i tēnei hōtoke. Hoi anō, ko tā te pouako, tā te uri o Ngāi Tūhoe, tā Hoani Edwards, He aro hikaka atu ki te ara ki angitu e tu mai nei. Well it's huge for our club, we've got a big history here of success in the Chatham Cup and it's been a tough season for us so like we're really looking forward to it. Kua rua tekau tau a Edwards e noho pūmau ki tēnei karapu, ā, ko tāna kia whai i te tomokanga mā ngāi Māori hai kuhu ki tēnei o ngā hākinakina matua o te ao.

Kai a Suburbs tonu rānei te ihi rangaranga? We've prepared well, the guys play to their potential and their level and what they can do and then we've got a really good shout of getting through. Tuki ana te kapa Eastern Suburbs ki te kapa Hamilton Wanderers hei tēnei rā horoiki Medills Farm, Tāmaki Makaurau. Michael Cugley, Te Ao Mārama.
Kai tō ake tonu nā Whakamatuatanga, he kaupapa e whakaako ana i nā pūkena whakatipu tamariki mā te puta ki te nehenehe ako ai. Nau mai anō, kia titiro ake tātou i te tuatahi ki ngā matapae huarere. Māo te ua ki Kaitaia hei te ata, he hau pā ki Hiroa ka huri hei hau nō Taweta i te ahiahi ki Tāmaki-i-makaurau. He mahana engari he mākū ki Rotorua. Rua tekau ma tahi ki te taha whiti karekau rawa he ua ka heke ki tera pito engari ano ki te uru pokea katoa te whenua i te ua. Ki na wahi marakerake o Te Whanganui a Tara puhia ai he hau waho, he korero whakatupato tonu ki te wahi o whakatu mo te kaha o te marangai ka heke tonu ki reira. He rangi tā Maru ki Ōtautahi. Mahea ake te ua ki Tahuna i mua i te haeata. Ā, pai te kōrero ki Waiho, pai i tua atu i te ua hei te ata. Nā, ko te whakatipu whānau i raro i te aroha, te whakahaumaru whānau me te kōrerorero, ētahi ōna uaratanga ka whakaakona i tētahi hōtaka whakapakari ina pūkena tiaki tamariki. I raro i na tikana mātauranga Māori me nā mātāpono i whakawhanaketia e tā Mason Durie rā te whare tapawhā. He hōtaka tēnei mā nā mātua kai te whakatipu tamaiti ki Aotearoa ake. I kōrero tō mātou karere a Muriwai Hei ki ētahi o nā tauira i whakapōtaihia.

It's real Te Ao Māori focus, wānanga based and you feel empowered and a successful student when you attend this kaupapa. He mahere tēnei hei whakapakari i ngā mātua, kia tū kaha ai mō a rātou tamariki. He kaupapa ka tū ki roto i te ngahere, kia rongo ai te tinana i te ora, ki ōna torotoronga katoa. Kua oti ēnei māmā e toru i te kaupapa nei, ā, kua tae ki tēnei rangi hirahira te whakapōtaetanga. I suppose just getting away from everything, having time with just adults I suppose, just to reflect and talk about different parenting styles and that. Umm I think it's just like helped me to open up more to do things like this because before I would just be like no leave me alone I'm not doing it but yeah I've like more confident now. I've never done this before but um I loved every moment of it and I reckon any mum should try and do it, it doesn't matter how old you are because I was the oldest. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, hei whakapakari i ngā whānau i Te Tai Rāwhiti. People think, oh, you know,

Kāti, koinā nā kōrero kai taku kete i tēnei pō. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nā atu o ā mātou kōrero. Mā te kapa haka o Tūhourangi me tō rātou tū ki te koroneihana i tēnei rangi tonu te hōtaka e whakakapi. Kia pai nā rā whakanā.